आइए रात में बिया हेतौ तो है बाबा बाबा ई कोन वरदान दऽ देलौ यौ चुड़ैल से नहि आदमी से बियाह करबाक छल यार बाबा नहु नहु नोर बहैया

आइ शिवराति दिन अहूँके बियाह हैत अहाँ हमरो कतहु क- ने कतहु जे छै से जोगाड़ आइए रातिमे हमरो जे छै से कतहु जोगाड़ लगा दिअ महादेव हमहूँ जे छै से बियाह कऽ लेब बाबा अहाँ कतऽ छी बाबा हमरा दर्शन दिअ बाबा हमर बियाह ठीक करू बाबा ओहो आइ रातिमे बाबा कतऽ छी अहाँ करिया तोरा की कष्ट छौ अहाँ के बाजि रहल छी हम भोला बाबा बाजि रहल छी यार अच्छा बाबा अहाँ छी हम तोहर पूजा पाठ से प्रसन्न छी मांग की मंगै छै बाबा आइ शिवरात के रात अहाँ के बियाह हैत तो हम चाहे छी जे हमरो बियाह आइए रात में हुए तथास्तु आइए रात तोहर बियाह हेतौ से कोना बाबा कनिया एते जल्दी केना भेटते आइ राति में हमर बरियाती में भूत प्रेत चुड़ैल सब एबे करते वह में से कोनो नीक चुड़ैल पसंद कली है आ ये राति में बियाह हेतौ तो है बाबा बाबा ई कोन वरदान दऽ देलौ यौ चुड़ैल से नै आदमी से बियाह करबाक छल यार बाबा बाबा बाबा सो यो बाबा यो कता चल गेलो उल्टा पुल्टा बर्दान द को यो बाबा गेलखुन भोला बाबा गेलखुन हुनका एतबे काज नहि छनि जे तोरे मे ओझरायल रहथुन भरि दिन बियाह के तैयारी सेहो करबाक छनि हुनका आइ शिवराज छै ने अरे लेकिन बाबा लगे धतूर खा के आयल छलखिन की चुड़ैल संगे बियाह के वरदान दऽ के चलि गेला यार अरे भाई भाग मना भाग मना जे चूड़े चुड़ैलो संगे तोहर बियाह तऽ भऽ रहल छौ कारी चून लागैसँ तऽ बचि गेलै नहि तऽ आइ काल्हि मिथिलामे देखै छी हालत खराब छै लड़का सबके बियाह नहि भऽ रहल छै सब बौआ रहल छै बियाह ले भोला बाबा के कबला करे छै तैयो नहि बियाह होइ छै यार आ तोहर बियाह भऽ रहल छै तऽ हड़बड़ा रहल छै ए, बाबा के तऽ बुझलियै धतूर खेने छलखिन हँ, ताहि दुआरे ओहन बात बाजै छलखिन हँ। यार अहाँ केना एहन बात बाजि रहल छी यार चुड़ैल संगे केना बियाह करबै यार कक्का अहू ना कोन काज छलो तोरा

हुनका से मांगते ही ना तो ई दिन नहीं देखो पर तो नाना प्रकार के वेराइटी लको चले छथिन इंद्र भगवान तोरा पता नहीं छो अहाँ लग कोनो उपाय अछि ऐसे बचे के तऽ कहू हमरा चुड़ैल से बियाह नहि करबाक अछि अरे भाई एक महीना बाद डिवोर्स दो दिए यार एक महीना अरे यार चुड़ैल हमर एके दिल में सबटा खून पी जाती यार हम जिंदा बचत है ना आ हम मरऽ नहीं चाहे छी हमरा बचा लिया चुड़ैल से देखी करिया आब तोरा लग तहन एके गो उपाय बचे छौ कोन उपाय बिना विलंब के हनुमान जी के तपस्या में लीन भ जो हनुमान जी के किया सुने ने ने छी भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे हे हनुमान पवन बेटा हनुमान जी अहाँ कतऽ छी आउ चुड़ैल के आचर में जाय से हमरा बचाओ हनुमान जी हनुमान जी जय श्री राम बाज करिया की कष्ट छौ कथी लए भोरे भोरे बाप बाप केने छै प्रभु अहाँ सच में आबि गेलहुँ यार हम तो ओहिना ट्राई करे छलहुँ अरे बाद में विश्वास करैत रहिए यार जल्दी बाज की कहबाक छौ हमरा अयोध्या जेबाक अछि एक्चुअली मोदीजी राम मंदिर बनवा रहल छथिन ना तो वह के जे छै से ईटा उघे लेल हमरा जेबाक अछि जल्दी बाज की कहू बजरंगबली भोला बाबा हमरा हरबरी में चुड़ैल संगे हमर बियाह करे के वरदान दो के चल गेला यार लेकिन हम ओकरा सने बियाह नहीं करऽ चाहे छी चुड़ैल सने हमरा बचा लिया हनुमान जी हम बच्चा लेबो लेकिन एगो शर्त छौ केहन सर आइ से तू पूर्ण ब्रह्मचर्य धर्म के पालन करबे आ बियाह शब्द बिसर जो अपन डिक्शनरी से छ आ म दू गो शब्द मिटा ले छो आ मो ई की होइ छै अरे छोरी मौगी यार छोरी मौगी दिया कहि रहल छथुन छोरी मौगी सबसँ दूर रहल कर तखने तोहर कल्याण हेतौ लेकिन हनुमान जी बिना बियाह के हम केना फेर जे छै मुंह से- बंद कर नहीं तो एके गदा में मुंह फुला देबो बेसी बक बक केला त ओय माँ चल चले छियो हम आब जय श्री राम अरे यार अब तू बियाह बिसर जो करिया बिना बियाह है केने जीवन बितबा पर तू अब बागेश्वर धाम चल जाओ तो हनुमान चालीसा के पाठ कर

कारी छै ताहि दुआरे के हाँ लड़की वाला सब देख ले छै आ घुर के चल जाय छै आ दस टा गाड़ सेहो द के जाय छै कहियो चिंता नहीं करते एकरा हमर बेटा के साइर छै तिलबिखनी ओकरे से बियाह करा दै छियै एकर सही में अरे हाँ भाई बिल्कुल सच में यार करिया सच में बियाह करवा रहल छियै ने बौआ कहीं हम सपना तो नहीं देख रहल छियै यौ